Ku ba nkarhi a evuton'wini Yehovha a endla ku each and every one or munhu un'wana na un'wanyana loyi i nga n'wi tshembela ka yena a ku fularhela and then you have to deal with things on your own wa swi ku fana na leswiwa . rhunge mi boxekini ni pfumana wo hi maraji eh, hi lewa 600 rand nyana e ya xava red bed va ku na xi xikwembu xi pfa xi xi pfa xi tsaka in a way ya ku xi tsakela tlhelo okay ku na xitori xa yobo She said lexi ya Satan a xi borhekile na ba kona munhu la Xikwembu. They were just chit chatting and having coffee in heaven. Va sungula ku gembula hi vutomi bya n'wana wa vanhu va nge i Yob. Wa swi sisa. Xikwembu xi ku ku na munhu leyi a misaveni Yob nandza wa mina loyi a nge n'wi koti. Ivi Satan xi ku ni ta n'wi komba. Damani i lahlekele hi swilo hinkwaswo evuton'wini so sometimes loko i kha i xaniseka hi wexe i kha i ti babela i kha ku humelela swilo hinkwaswo so ri ku vula sweswo vafundhisi mi ta n'wi khomela kwale ndhawu wa swi sisa loko i kha i xaniseka hi ndlela yeleyo ku va ku ri xikwembu xi nga lo ku tshikela eya ku aka ka timhaka ta mijolo van'wanyana mo ti werisa endzeni ka thyaka va koho va sesi wa hina va independent. va lo fuya mihlatsa laha laha centurion laha vafana lava tithenda to ko pfa ti nga he ebebi ku na mali leyi a yi dlaka vo swi fuya e i nga confuse hi nsiya hi lexi i fuya munhu n'wana wa munhu maheche mahecheni ku na xi that saying nge build a man hi sesi n'wanuna a ha yini la nga akiwi you don't you don't do that va sala se va se va sungula hi ku va depression ya yi le ku va vaviseni depression ya centurion la van'wanyana se va sungule ku va ve ri yini leswiwa kambe leswa n'wina mani va tifanisa hikuva se munhu manjheni a gonguluwe too much i dyiwa hala phambeni i dyiwa mali i dyiwa ntirhweni i le ku hlayiseni ka n'wana na un'wanyana Ah. laha nga xevhaka tshono na na na na swirhezani hi ku xevha va ku build a man build a man se swin'wana mhani mara ve ri dyiwa hi ta dyela ve ri dyiwa ta dyela dyiwa ta dyela njhani hi mfumo a whole educated lady my guy akwe what does your boyfriend do no he's a hustler ine ya ayo ine hasla he mu hasla yi vona ki mali a va nga ma player a maraj he bot he tirhelaka va pick it up a swi twisisi hi le pick it up ya mina nghenela kahle anytime loko n'hweti yi hela va ku one point five yi le maraj yi tiyela wini mandela na tsakela na vana va mhani wa twisisa swilo swa le wini Mandela swi chipe ngopfu wavo midrand centurion independent ladies a va independent ku na swin'wana nge vi independent ka swona i nga va independent ka timhaka ta biology hi ku loko ndlela ya biology yi ngheni hi yo yi mi confusaka sungula ku fuya na maten'wen'we hehe ku na mali a yi dlaka hehe ku na xithendani xin'wana xi nga ku a yi dleni hehe ku na xithendani xin'wana xi nga ku a yi dleni a xi pixi xi xa ku xo a yi dlaya xi fi xi famba okay hayi sorry wala mhani hayi no nyabonga thank you for subscribing aka channel ya maraji vamandzani vuyelela ya na mahlweni mi tlilika laha mi ku ti na laha ka tliloko laha ku loko maraji a uploada swa yena um na n'wina mi ta kota ku swi vona tangisi ya vona